Awle, chibai vek ule. Tun tum chu Isua Krista a pian tirah Heroda laka a him theihna turah Josepha leh Marin Aigupta rama an tlanbopui chungchang kha inbihchiang teh ang hmiang. Bible-a kan hmuh angin kum sang hnih liam ta ah khan, Khawchhak mifing ten Isua chu zawl nei te hrilh lawk Juda te lal thar tur a nih thu an sawi avangin Heroda chuan tihhlum a tum a nih kha. Judai ram a Noseng kum hnih hnuai lam zawng zawng suat vek tur thu a puang ta rup mai a. Vantirhkoh chuan Josepha chu a nupui Mary leh Isua Hruaia Heroda thuneihna piah lam Izipa tlanbo turin a hrilh a. Tichuan, Isua chhungkua, Holy Family tia an vuah mai te chu Bethlehem atangin Izip lam panin an ral tlan ta a ni. Isua pian hun lai vel khan Palestina atanga Izip kalkawng hi pathum a awm a. Chhui mite sawi danin, Holy Family hian heng kawng pathum te hi an zawh loh vek thung a ni. A chhan chu Heroda sipaiten Isua thah tuma an um zui zel avangin sipaite kawng hriat lovah an kal zel niin an sawi. Tin, Heroda hian sipai bakah a thuneihna huam chhunga enthlatu ram tinah a dah bawk avangin, Palestina an pelh hma phei chuan an thla muang lo hle a, hmun khatah rei tak tak an awm ngam lo a, an awmna hmun hi an thlak reng thin a, hei bakah hmun ual au lutukah te an khawsa ngam lo a, thingbuk hnuaiah te, puk te, thingtlang khawcheng ker tak takah te an riak thin a, an lainat awm hle a ni. Heroda thuneihna pian lam Egypt an thlen hnuai erawh chuan an thla muang thei ta deuh chauh a. Heroda thi thu an hriat hma lo phei chuan Egypt an thlen pawh hian thla muang takin an awm thei chuang lo a, an awmna hmun an sawn reng thin a ni. Palestina atanga Egypt kal nan leh an haw kir leh thleng hian sabeng tum an hmang a. an zin kual nasa hle mai. Sinai hmar lamah hmun thumah an chawl a, Nile lui kam phai ruamah hmun sawm pariatah an chawl bawk a. Khawthlang lam thlaler, Western Desert, an kal bawk a, Wadi al-Naryong an ah an chawl a, khawchhak lam thlaler, Eastern Desert, ah kal lehin Jabal al-Tayr ah an chawl bawk a, tin,

an zin kawng hi a thui ve hle mai a. Mary leh Josepha ten Isua Heroda laka him theih nana Egypt rama an tlan. Bopuina hmun hrang hrang te kan han sawi a, tunah han chhui chiang ang hmiang. A hmasain hlawm hrang hrangin hlawm thumah. kan then ang, kan hriat awlsam theih nan. A hmasa berah chuan Bethlehem atangin Sinai tlang ruam an kal a. Bethlehem atangin Sinai hmar panin Gaza Strip leh Egypt Province inkar a awm Rafia, Rafah an tih mai, khua an thleng a. Rafia atang hian kilometre sawmli pali an kal leh a, El Aris khua, an thleng leh a, Faram an thlen hma chu an kal zel a, ni hnih an kal hnuah Wadi al-Aris, al-Aris khua, chu an thleng ta a ni. Hetah hian him deuha ai ngaihtuah avangin chaw te an ei a, an chawl hahdam a, amarawh chu rei tak awm ngam lovin hemi nu hian al.

Nile delta kaltlangin Mosterot khaw lamah an kal zel. Le tichuan Nile luikam delta tlangkarah kal zelin Cairo atanga Mel ruk a hla awm Mosterot khua an thleng leh a. He khuaah hian Mary chuan naupang Isua chu a bualfai a.

Margin Mary Tree tiin an vuah nghe nghe a ni. Tunah hian he thingkung hi Miriam's Tree tiin an sawi bawk a, hetang hian hriak rimtui Meiron Oil te, Chrism Oil an tih mai te an siam thin a, mi tam takin kum tin malsawmna leh rilru tih hahdam nan, An hmang a, Egypt-a phei chuan a hlar em em a ni. Wadi el-Natun phairuam lama khawthlang lam panin an kal leh zel a, Nile lui thlang lam zawh zelin Nile lui peng pakhat khawthlang lama luang Rashid Branch an thleng ta a, heta tang hian Nile lui an kan a. Amanot khua. An luh dawn laia sakhaah an awm lai hian Isua-in lung a khawih a, tui a rawn chhuak a. Egypt khawthlang lam pan zelin Wadi el Natum phairuam an thleng a. He phairuam hi he khawvela kan Lal Isua a rawn pen hnu a tisa thil a inthen fai a, Pathian hnena a inhlanna hmun hmasa ber a ni nghe nghe. Kairo khua an lut ta. Kairo District Matiriyat leh Ain Shams ah an kal leh a, hetah hian Isua-in tuikhur a siam a, mal a sawm a, he tuikhura Marin Isua thawmhnaw a suk laia tui a lei buakna hmunah hian nuai thang kan tih Balsam Tree a rawn chawr hluah mai a, helai hmun hi Sakhaw hmun thianghlim atan an hmang nghe nghe a ni. Cairo-ah hian District pathum an tlawh a, a hmasain Heliopolis khua Al-Mataraya District an tlawh phawt a, chumi hnuah Al-Zaytun District ah an kal leh a. Tichuan, Joel Avenue, El-Gamaleya District an tlawh leh a, helai hmunah hian Egypt rama biakin lian ber a an sawi thin, The Virgin Mary Biakin. An sa tawh nghe nghe a ni. Hemi hnu hian Kairo khawhlui, Old Cairo, a an ral tlan leh a, Roman Babylon kulh chhunga an sak. Abbey, Sergius Church, an tih mai ah puk a awm a, chu puk ah chuan eng emaw che nanvi ruah an chenna puk hi, Han awm reng nan chuan a nuam viau lo ang tih a hriat theih a, a chhan chu tukverh a awm miah lo a, a san zawng hi feet sawmhnih a ni a, a zau zawng hi feet sawm panga a ni. Hetah hian Isua Krista kha an bihrukpui a ni. Hemi hnu hian Almaty, Madi District ah an kal leh a, helai hmun hi hmun biru leh reh tak mai, bihrukna remchang tak a ni nghe nghe. Hetah hian ni eng emaw chen an biru a. Helai hmun hi Memphis District, tunah hian Egypt khawpui lian tak a ni nghe nghe. Memphis khawpui hi Nile khaw tlang lam vau kam awm a ni a. Cairo chhim lam kilometre sawmhnih a hla a awm a ni. Memphis han tih hrim hrim hi Egypt ram ah chuan a lar khawp mai a tun thleng hian a awm zia chu Amun pathian Ram an tih mai lu nei Sphinx kal kawng Road of the Ram Headed Sphinx tihna a ni. Awle An awmna ngaia awm reng kha a remchang lo kan tih tawh kha. A chhan chu Heroda-in Nosen tih hlum tumin thupek a chhuah a, Nosen kum hnih hnuai lam an that chimit vek a. Chutih lai kara Bethlehem atanga Nosen pianghlim nu leh pa tena hlauthawk taka, An rawn kalpui a kha chu mite pawh khan an lo hmuh khan an report te pawh khan hlau ve a nia. A par Egypt lamah an kal leh ta a, Egypt khawthlang thla lerah an kal a, Memphis chhim lam khawthlang lam kilometre zah sawm ruk a hla awm thingtlang khua Banasa ah an kal leh ta a. Reilote an han chawl leh a, Nile chhim lam pan zelin Upper Egypt lamah lut chhovin Upper Egypt khawpui Minia ah an han kal thleng a. Tichuan, chhim chhak lam panin Nile lui vei lam hru la awm Minia khawpui Municipal Division huam chhung ami Shamalut khua an lut chho leh ta a. kan sawi tuang khan heng khua an han luhna te hi ah thingtlang khua mi tlawh pawh vak lohna hmun te a ni thin a, loh theih lova khawpuia an luh chang te pawh hian mipui awmtamna hmunah kal lovin hmun biru lai an chuh zel thin a ni. Tichuan. Samalat a engemaw chin an han chawl hnuah lawngah chuangin khawmual an chuang kai a, Nile lui kam khawchhak lam an kal tlang a ni. Helai hmun Gabal al-Kaf tlang chhip, Tum thing tlang an tih maiah hian Virgin Mary Monastery an sa a, thingtlang khua al. Asmore in a an chawl leh a ni. Kan sawi tawn khan an tlawhna hmun, Holy Family tena an tlawh khua leh hmun hrim hrim, ah, tlang a ni emaw, thing daihlim hnuai a ni emaw, puk a ni maw tiangah hian Monastery kan han tia, kan biakin ang tak chu a ni lova, eh, biakin ang tho. Tawngtaina hmunte khatiang khan an siam thin a, a kulh bang ang lek lek te pawh in heng ho hi i an sa a. Awle, helai Gabal al-Kahf tlang chhip atang hian thingtlang khua Al-Aas Mountain-ah an chawl leh a ni.

Garnas a an lawng kha a ding a, hei hi lawng chawlhna hmun pakhat te pawh a ni awm e. Helai hmun hi Minya huam chhung tho a ni a, heta tang hian hmun pakhat a bai Issos tia an vua an kal leh a, hei hi tun hnu zela Home of Jijas tiin a hming an vuah nghe nghe. a ni. Awle, Nile chhak lam ah a hnan kal zel ah Gabal El Tair an thleng a, hetah hian tlangpang daihlim ah an hah chawl a. Gabal El Tair chhim lam ah an kal chhuak leh a, Naslet Ebein tlang an thleng leh a. He lai tlang an thlen hian thingkungte chuan Isua chibai an buk emaw tih mai tur hian lei lamah an zarte chu an rawn awn thla hriau mai a. Lei hrul atangin van lam hawiin an chawr chho leh a ni a. Hei hi The Worshipper an tiin an vuah nghe nghe a. Tum thleng hian. Heng thing thenkhat te hi hmuh theih na lo nghe nghe a ni. Heta tang hian khawthlang lam atangin nile lui an han kal kai leh a, Khawskam ah an cham a, helai hmun hi Kairo tanga chhim lam kilometre za thum sam hnih pasarih a awm a ni a, hei hi a hrit. Governorate an ti a, a suite khua tuna kan AMC emaw kan district ang deuh a ni deuh ber mai huam chhung a mi ni a, thlaruk ai rei an cham nghe nghe a. Egypt a an awm chhunga hmun dang zawng aia an awm rei berna hmun a ni a, tunah chuan helai hmunah hian monastery lian tak a awm nghe nghe a ni. Goose kam a an awm lai hian Josepha mumang a van tir koh chuan Heroda thih tawh thu leh Palestina a kir leh turin a rawn hrilh a. Tichuan Egypt ah kum thum zet an awm hnuah Palestina an kir leh ta a ni. Bethlehem atang a an kal chhuah atanga Nazareth an kir leh thleng a, an zin kawng thui zawng hi kilometre sanghnih aia tam a ni a, kum thum aia tam daih an zin kual bawk a ni. Isua an tlanbo puina hi a hau tak hle, sabeng tum chak lo tak chungah, An bungraw neih chhun bakah nau nei hlim, bawrsawm tak Mari leh Nosen Pianghlim Isua an chuangah Mistiri Josepha kein a kal thung a. A changin Nile luipui kanin lawngah te an han chuang leh thin bawk a. Kha hmun laia An zina an hman bera chu kan hriat angin Sabeng tung a ni a. Indomi te chuan sakawr an hmang a, tin, Sumdawng mi te chuan Camel te pawh an hmang thin a. Hetih hun lai hian Palestina leh Egypt inkalpawhna kawng hi kan sawinkhan pathum a awm a, Sinai tlang kaltlangin Egypt-ah, A tlangpui thuin zinmi te ho hi an lu thin a, kalkawng a thui avangte suam hmang leh ramsa kawlh laka an him nan dan ranin a hu hoin awmze nei taka inzuiin an kal thin a. an inveng him tawn thin a ni. Holy Family erawh hi chuan kawng pangngai pawh zawh ngam lo leh thurualpui pawh nei lovin anmahni chauhin khawhar takin Sinai tlang leh ruam bumboh tak tak leh hlawm tak tak an pal tlang a, an khawngaihthlak hle mai. Hetiang reng reng hian thlasik khawvawt hreawm tak leh nipui khawlum huam huam mai te chu Tuihal, rilṭam leh chau tak chungin an tuar chhuak a, Pathian thutiam, khawvel chhandam tura Kraws a, Isua Krista in min chhandam theihna turin Josepha leh Mary te hian kawng hreawm tak tak an lo zawh chhuak thei hi a va ropui em? Awle, khati zawng kha. Kan sawi theih chu ni phawt mai rawh se. He thu kan ngaihthlak atang hian kan Lal Isua Krista Kraws kawng zawh hi a pian tir atanga a thih ni thleng hian a bum boh hle a ni tih te pawh kan hre thei awm e. He thu atang hian keini ringtute pawh hian Rinna kawnga kan kal kawng ah hian harsatna tam tak te pawh kan lo tawk ang, amaherawh chu Pathian remruat engkim kan tana thatna tura reltu chuan a tul hunah chuan min hum zel dawn ni tih kan hre theuh dawn nia. Amen.